Pemaitei horyvéva peẽme g̃uarã mba'éichapa ko árape ñañemomandu'áta ñanembo'epy ha'éva hína grupos vocálicos, pu'ae aty. Avei jahecháta ipype pu'ae ñemohenda ipusẽháicha rupi, vocales según su intensidad ha avei pu'ae aty, grupos vocálicos. Upevarã iporãite va'erã jajesarekomi hese. He'i péicha. Pu'ae aty guaraníme, grupos vocálicos en guaraní. Pu'ae ñemohenda ipusẽháicha rupi, vocales según su intensidad. Mokõiháme katu jaguereko pu'ae aty, grupos vocálicos. Tenonderãme jahecháta pu'ae ñemohenda ipusẽháicha rupi. He'i ñandéve péicha. Hesakã hag̃ua ñandéve pu'ae aty tekotevẽ jaikuaa porã avei máva mávapa umi pu'ae atã ha pu'ae kangy. ñane ñe'ẽte guaraníme. Ko'ápe jahecha pu'ae atã, vocales fuerte, umíva ha'e, a, ã, e, ẽ, o, õ. Pu'ae kangy. vocales débiles, umíva ha'e, i, ĩ, u, ũ, y, ỹ. Mba'épa he'ise pu'ae aty ha he'i péicha? Guarani ñe'ẽtépe niko jaguereko pakõi, doce, pu'ae, katuete jajuhútava hetave ñe'ẽme, hyapúrõ mokõi térã mbohapy ojoapykuéri. Ko mba'e ojehu ramo ja'ekuaa oĩha upépe pu'ae aty. Umi pu'ae aty ñambohyapúva jepi ñe'ẽpehẽme ñamohendakuaa kóicha, pukõi diptóngo, pu'apy triptóngo, pukõi y, hiato, o a diptóngo. Ha katu jahecháta mba'épa he'ise.

en solo sonido. Se clasifican en diptongo, triptongo, hiato o adiptongo. Pukõi, diptongo. Mba'épa he'ise ko mba'e? Jajesareko porãke hese. he'i péicha, Koichagua pu'ae aty ojehu mokõi pu'ae ojehaíva ojoykére peteĩ ñe'ẽme. Oñemoñe'ẽ pehẽvo ohojeýrõ hikuái oñondive peichahápe moanduhe ha'éva hína hai térã pureko. Ojehekuaavo katuete pu'ae atã ári.

jaguerekova'erã ko'ã mba'e, pu'ae'atã imoanduhéva más pu'aekangy, pu'aekangy más pu'ae'atã imoanduhéva, avei ikatu pu'aekangy imoanduhéva más pu'aekangy. Techapyrã. Ko'ápe jahecha ogueraháva mokõi pu'ae ojykére ha he'i péicha, Ikatu ja'e ainupã. Ko'ápe jahecha avei A, Áu, la Mbáu. Ikatu ja'e gua avei. ha pejeguereko pu'ae tĩgua ha pu'ae jurugua ojoykére. Ãi, tãi, éi, purahéi. Ehesa jahao moõpa oho mokõi pu'ae ojoykére. Ẽi, noñehéi. Eu, ipeu, iái, remiandu, ie, nendie, oi, eñói. Pe jahecha jahao mokõi ñe'ẽ ohoha ojoykére, oĩ, mokõi, úa, oguata, uã, ikuã'i, Pue, gueru, púi, vevúi, ũi, nahu'ũi, ia, hyapu, ýi, ysýi, ỹi, ky'ỹindy ha péicha. Ha katu ikatu jahekave techapyrarã. Ha pejeguereko ukõi'ỹ hiato o adictóngo. Ko mba'e ñahesa'ỹijo porãve hag̃ua ñamboja'óta mokõime, he'i ñandéve. Ñahendu porãke. Mokõi pu'aéguigua. Heta ñe'ẽme jajuhúta mokõi pu'ae ojuapykuéri jehaípe. Ág̃a ñamoñe'ẽpehẽvo ndahyapumo'ãi hikuái mokõivéva peteĩ ñe'ẽpehẽme, Ko mba'e héra pu'y'ỹ. Katu ñahendúta España ñe'ẽme ha he'i péicha, el ha dictongo, cuando dos vocales fuertes se encuentran en una misma sílaba, en este caso, estas deben separarse y formar sílabas diferentes o distintas. También, cuando una vocal fuerte está al lado de una vocal débil acentuada, se deben separarse y formar sílabas diferentes. Péicha jave pe ñamomyanduhehai térã pure ko ojehekuavo pu'ae kangy ári. hiato o adiptóngo es la unión de dos vocales abiertas, pueden quedar solas o unidas a una consonante. Techapyrã. Ejemplos. Kuápe jahecha, Hay ha Ñamoñe'ẽ pehẽvo ja'e tapecha. Ka, ra, i. He'i ñandéve la pu'ae kangy'a ryhyapu'atãramo katuete ko'ápe ñamoñe'ẽ pehẽta. Upéicha rupi péicha oñemoñe'ẽ pehẽ karai. Ka, ra, i. Ahí está. Au. Kau. Ae. Chae. Ijao. Kuape hi'ñandéve mokõi vocales fuerte ohoha upéicharupiko ápe oñemoñe'ẽ pehẽ, ha ha'e hína peteĩ hiato o'a diptóngo guaraníme katu ja'éa hína pukoi'ỹ, ay paraguay, ia umía, oy opo'i, oĩ oĩ, oy mboy, oe chirikoe ha péicha. Hesakãpa ohóvo. Ág̃a jahesáta ambuépe. Pu'apy, triptongo. Koichagua pu'ae aty ojehu mbohapy pu'ae oñemoñe'ẽpehẽvo ohojeýramo oñondive. El triptongo se ve cuando tres vocales están en una misma sílaba. Es la unión inseparable de tres vocales. la única disposición posible para la formación de triptongos es la que indica el esquema, vocal cerrada más abierta más cerrada. Guaraníme. Pu'ae kangy más pu'ae atã imoanduhéva más pu'ae kangy. néi. Aipóramo joapýpe pu'aekuéra oho ojoapykuéri techapyrã ha he'i kóicha, Pu'ái tuguái katu ja'e avei jokuái, guéi guéi ndoguéi. Ikatu jahechave techapyrã. Néi, jahasa. Mbohapy pu aéguigua. Oĩmimi avei ñe'ẽ ojojuhuhápe mbohapy pu ae ojoapykuéri jehaípe. Ág̃a ñamoñe'ẽ pehẽvo ndahyapumo'ãi hikuái mbohapyvéva peteĩ ñe'ẽme. Ko mba'épe oñembohéra avei pukõi'ỹ. Péicha jave pe moanduhe haí térã kureko ndojehekuavoi pu'ae atã ári, ỹramo ñe'ẽ pehẽme ojojuhu pu'ae henda pe'ỹ, techapyrã. Kuápe ja'ekuaa pu'aa kuaa, mokõi ogueraha ha ko'ápe he'i ñandéve oĩha ñe'ẽ pehẽ ipahápe. Paraguaýy upéichante avei mba'e he'i ñandéve ogueraha ipype. Pu'ae kangy ha mbytépe oguerahava'erã pu'ae atã ha upe rire ogueraha jeýva pu'ae kangy ha'e hag̃ua triptongo, pu'apy guaraníme. Ha péicha. Néi, péichamo hesakã ñandéve mbo'epy ko ára pegua. Ha katu jaguerekóta pa'ũ ñaporandu ñaporandusemíva. Upéicha avei, ndaipóriramo porandu jaguerekóta APV mbo'epy rehegua. Japyta upéicha ha heta aguyje peẽme.